Аны искә алу чараларының берсендә татарның бөек шагыйре Хәсән Туфан Галимҗан Ибраһимов безнең әдәбиятыбызның мәгънәви президенты булса, Гомәр Гали аның баш министры иде дип әйтә. Соңрак Рафаэль ага Мостафин бу сүзләрне бераз үзгәртеп, Гомәр Галине татар әдәбиятының премьер-министры дип тә атый. Егерменче-утызынчы еллар әдәбиятының күгендә иң, иң якты йолдызларның берсе булып балкыган, заманында э, искиткеч зур абруйга ия булган бу шәхес Гомәр Билал улы Гали. Э, һәм инде әлеге шәхес турында Азмы-күпме мәгълүматыбызны яңартып алыйк, чөнки әлеге шәхеснең биографиясе безгә егерменче-утызынчы еллардагы татар әдәбияты тормышын яхшырак күз алдына китерергә мөмкинлек бирә. Без әле хәзер дә белә торган, яхшы эшли торган оешмаларның берсе ул Татарстан Язучылар берлеге. Әлеге оешманың һәм гомумән язучыларның оешма булып, берләшеп яшәвенең тарихы Әлеге Гомәр Галиләр вакытына, аларның эшчәнлек алып барган дәверенә барып тоташа. Димәк, Гомәр Гали. Ул 1900 нче елның 16 нчы июнендә хәзерге Буа районының Иске Тинчәле авылында туа. Менә аның туу датасы бик тә уңайлы, гасырның нәкъ башы. Автор биографиясенә таянсак, ул нәкъ менә пролетар совет язучысы исеменә туры килгән тәрҗемәи хәлгә ия. Чынлап та, аның биографиясе бик тә дөрес. Ягъни ул чор өчен бик тә шундый пролетарлыкның критерийларына туры килә торган биография. Чөнки ул чагыштырмача ярлы гаиләдә туа, күп кенә язучылар сыман ул мулла малае түгел, Авылында мәктәптә белем алганнан соң ул бәхет эзләп Донбасска китә. Бу елларда менә үзләренең биографиясын, хезмәт карьерасын гыйлем белән, дини гыйлем, дөньяви белем белән, мәдрәсә белән бәйли алмаган, ләкин кая да булса китеп бәхет эзләргә омтылган яшьләрнең күбесе, әлбәттә, шахта белән үзен бәйли һәм чынлап та Гомәр Гали Гомәр Билал улы бер ел ярым гомерен Гренвичевка станциясе янындагы күмер шахталарында үткәрә. Һәм инде аннан соң ярты еллап белем алганнан соң туган явылдагы, туган ягындагы бер авылда мәктәптә эшләп ала. Һәм шул вакытта менә гражданнар сугышы башлана. Гражданнар сугышы башланган вакытта Гомәргә 18 яшь. Ул Кызыл Армиядә хезмәт итә. 1919 елның язында ул фронтка кушыла да. Ул кергән, ул әзерлек үткән батальон Деникинга каршы хәрәкәтләрдә катнаша. Икенче Сембер эшчеләре полкы чолганышта калып, 700 ләп сугышчы, шул исәптән Гомәр дә әсирлеккә эләгә. Димәк, биографиядә тагын бер мөһим момент, Ул әле сугышта катнашып кына калмаган, акларга, сирлеккә дә төшкән булган, димәк, шушы авырлыкны да кичергән. Әмма ул инде әсирлектә озак тормый, качып китә. Озакламый инде акларның Идел буендагы гаскәрләре тулысынча тар-мар да ителә. Шушы дәвердә, гражданнар сугышы елларында Гомәр Гали Сембердә, ягъни Ульяновскида чыкып барган Таң газетасында языша башлый. Бу, әлбәттә, Исхакыйларның Таңы түгел, бу революцион Таң газетасы, эшчеләр газетасы. Әкренләп-әкренләп матбугат һәм әдәбият дөньясында Гомәр Гали исеме барлыкка килә. 21 елда, димәк, 21 яшендә ул Казанга күчеп китә һәм шушы чорда инде ул даими рәвештә матбугатта языша башлый. Яшьләр өчен чыккан Кызыл шәрык яшьләр журналында һәм Кызыл яшьләр газетасында аның һәр санында диярлек әсәрләре басылып бара. Шушы вакытларда Казанда татар коммунистлар университеты да барлыкка килә. 22 елда ул шушы университетның әдәбият бүлегенә укырга керә. Коммунистлар университеты дигән төшенчә бу чорда Нәкъ менә яңа кадрларны, яңа партия кадрларын тәрбияләү максатыннан барлыкка килгән уку йортларының атамасы. Мондый университетлар, коммунистлар университетлары төрле шәһәрләрдә булган. Шул исәптән Казанда шушы ТКУ Тат коммунистлар университеты барлыкка килә. Аның корпуслары хәзерге Казанның Ершов урамындагы КФУ хастаханәсе биналарында урнаша. Кайчандыр ул биналарда Казан дини академиясе урнашса, соңрак анда госпиталь була һәм инде хәзер вакытта анда хастаханә. Шушы биналарда чынлыкта әдәбият белән бәйле күп кенә шәхесләр укыган, йөргән, аралашкан, чөнки Галимҗан Ибраһимов та әлеге университетта укыта һәм Ибраһимов укыткан дәвердә анда Гомәр Гали укый. Гомәргали белән Галимҗан Ибраһимов бик тә бәйле шәхесләр. Гомәргали гомере буена Галимҗан Ибраһимовның укучысы булып кала, аның белән аралаша, аннан да нәсыйхәтләр ала. Һәм инде менә өч ел дәвамында булачак премьер-министр дип әйтик инде шушы әдәбият бүлегендә белем ала. Мең тугыз йөз дә егерме бишенче елда исә Гомәр Гали язмышында шундый бик кызыклы тагын бер вакыйга була. Бу елны Париж шәһәрендә заманча декоратив һәм сәнәгый сәнгатьләрнең халыкара күргәзмәсе үтә. Башка илләр еллар буена әзерләнеп катнашкан әлеге чарага Советлар Союзы ну, соңгы айларда гына чакырыла һәм бик тиз арада павильон төзеп, шушы күргәзмә кысаларында Советлар Союзына кергән республикаларның, андагы халыкларның мәдәни казанышлары тәкъдим ителә. Мәскәүдән менә бу милли республикаларга, шул исәптән Татарстан Республикасына аерым шундый күрсәтмәләр җибәрелә. Татарстанны тәкъдим итәр өчен кандидатларны менә бу академик үзәк дигән оешма барлый. Ул Наркомпрос халык мәгарифе комиссариаты каршындагы аерым бер оешма була. Шушы оешмада Галимҗан Ибраһимов җитәкчелек итә бу елларда. Һәм инде Галимҗан Ибраһимов сәнгать белгече Петр Дульскина һәм күпләргә әле ул вакытта бөтенләй билгеле булмаган Гомәр Галине Парижга җибәрә. Ягъни Парижда Гомәр Гали татар мәдәниятенең бер зур вәкиле буларак катнаша. Ул инде юкка гына былай гына бармый, Галимҗан Ибраһимов аны билгеле бер күрсәтмәләр биреп җибәрә. Ул шушы илләр Парижда Парижга җыелган төрле халык мәдәниятләренең иң яхшы үрнәкләре белән танышырга һәм нәрсәне Татарстанда, Татарстан җирлегенә кулланып була, шуларны өйрәнергә тиеш була. Бу э, вазифаны ул яхшы гына башкарып чыккандыр дип беләбез. Һәрхәлдә командировка нәтиҗәсендә аның э, чит илләрдә исемле зур гына очеркы барлыкка килә. Заманында бу э, почерк аерым китап булып басылып чыгып, шактый популярлык казана. Анда Гомәр Гали Латвия белән Литва, Польша, Алмания һәм Франция турында җентекләп Үзенең сәяхәтнамәсен, хатирәләрен теркәп калдыра. Парижда шушы күргәзмә барышында татар мәдәнияте дә тәкъдим ителә. Татар мәдәниятен дөньяга таныту эшендә Гомәр Гали шушы күргәзмәнең катнашчысы буларак үзенең өлешен кертеп калдыра дисәк тә буладыр. Һәм инде Парижда урап кайтканнан соң, Гомәр Галинең карьерасы алга таба бик тиз үсеп китә. 25 яшендә ул э, безнең Юл журналының җаваплы сәркатибы э, итеп билгеләнә. Ягъни хәзерге Казан атларының э, шундый бабасы булган журналда эшләп ала ул. Әлбәттә, яшь Язучы, яшь әдәбият галиме шундый яшь журналда эшли, аның тирәсендә яшьләр туплана, әлбәттә ки. 1927 елда ул журналның мөхәррир итеп билгеләнелә. Тиздән журнал гомумән атака дигән исемгә үзгәртелә, ике атнага бер чыга торган шундый көчле басмага әверелә. Озак еллар дәвамында ул шушы журнал белән эш итә,

Аның җитәкче һәм оратор сыйфатында да, редакция хезмәте буларак та, редакция хезмәткәре буларак та аның сыйфатларын, аның э, казанышларын замандашлары югары, югары бәяләгән. Чынлап та ул яхшы оештыручы. Мәсәлән, Газиз Иделле аның турында болай яза. Агымдагы әдәби хәрәкәтнең гел үзәгендә була ул. Кайберәүләр кебек әкрен кыймылдауның нәрсә икәнлеген белми. Гел ашыга, алга иелебрәк, бик кызу атлап йөри, чаба, артыннан һич өлгерерлек түгел. Аның барлык хәрәкәтләре, сөйләве, язуы, чыгышлары, барысы да кызу, үткен, кискен һәм гадел. Ә язучы Афзал Шамов шулай ук менә аның замандашы, шулай ук тагын бер кызык кына хатирәләр теркәп калдырган. Гомәр редакциягә кайчан гына килмәсен, аның бүлмәгә керүен сизми калмыйсың. Ул, пальто җапыйларын чишеп җибәреп, һәрвакыттагыча бүселеп торган кара портфелен култыгына кыстырган килеш, ашыгып, бераз алпан-тилпән атлабрак килеп керә, исәнләшә, өс киемен сала һәм шундук, хәтта ишектән кергәндә үк, урамда үзе тап булган берәр кызык хәлне сөйләргә керешә. Булмаса, яңа берәр анекдот сөйләп ала. Ничектер аның белән бергә безнең караңгы бүлмәбезгә яктылык кергән, нур кергән, саф һава кергән сыман булып китә. Гомәр яхшы оратор да иде. Җыелышларда докладлар ясый, әһәмиятле мәсьәләләр каралган чакта чыгып сөйли, үз фикерен әйтмичә калмый. Аңа сүз бирелгәч, ул гадәтенчә трибунага ашыгып менә, алдан әзерләгән тезисларын кесәсеннән чыгарып, алдына куя. Сүзләре чишмәдәй агып чыга, җөмләләре, бау ишкәндәй, бер-беренә тыгыз бәйләнеп бара, фикере тирәнәя, киңәя һәм залның игътибарын үзенә җәлеп итә. Кыскасы, менә дигән оратор, менә дигән шундый дус кеше, редакция хезмәткәре дә, редактор да, әдәби берләшмә җитәкчесе дә. Әлбәттә, әдәбият турында чыгышлар ясар өчен, оратор булыр өчен, фикер йөртер өчен, башкаларга киңәш бирер өчен үзеңә дә әдип булырга кирәк. Күпмедер дәрәҗәдә булса, син барыбер яза да белергә тиешсең. Гомәр Галинең 20 нче елларда басылган хикәяләре аның реалистик проза вәкиле булу турында сөйли. Бу хикәяләр халыкка аңлаешлы, гади тел белән язылганнар. Аларның сурәтләү чараларында матур язарга, купшыланырга омтылу юк, дип бәя бирә менә Гариф Ахунов. Әлбәттә, аның хикәяләре бик күп түгел, ләкин үз вакытында ул хикәяләр халыкның игътибарын җәлеп иткән. Ә, Биктимер ничек эшче булды, ә, ат саклаганда, Кубань буйларында беренче мәхәббәт дигән хикәяләре үз вакытында ничектер халыкны дулкынландырып а, алган. Әмма аның м, беренче чиратта м, әдәбият өчен мөһим булган эшчәнлеге, гомумән, татар мәдәнияте өчен мөһим булган эшчәнлеге оештыручылыкта, лидерлыкта. Гомәр Галиев яшь язучыларның иң беренче оешмасы булган Октябрь исемле берлекне оештыруда катнаша. Монда инде шундый бер өчлек булган, Кави Нәҗми, Һади Такташ һәм Гомәр Гали. Алар 23 елда Казанда шушы берләшмәне булдыралар. Ул берләшмә озак эшләми, әмма аның нигезендә тиздән татар пролетар язучылары ассоциациясе барлыкка килә. Монда инде Гомәр җитәкче булып тора. ТАП дигән оешма, Татарская ассоциация пролетарских писателей, ул хәзерге язучылар берлегенең башында торган, аңа хәтлек булган зур берләшмә. Аның Мәскәүдәге шундый баш оешмасы да булган, РАП дип аталган, Российская ассоциация пролетарских писателей. Ә инде 34 елда, менә шушы

Менә чып-чынлап менә Гомәр Гали әдәбият, әдәби тормышның үзәгендә уйнап кына тормый, ул аның башында торучы кешеләрнең берсе. Һәм ул яшьләр белән эшне бик зур югарылыкта башкара. Яшьләр белән системалы рәвештә эшләргә кирәк. Бу мәсьәлә Гомәр Гали өчен бик мөһим була. Менә шул ук Абзал Шамов шушы Гомәр Галинең яшьләр белән эшчәнлеге турында былай яза. Нинди генә жанр вәкиле булмасын, чыннан да талантлы, өметле яшь язучы икән, аның иҗатына аеруча игътибар итә иде. Ул аның басылып чыккан әсәрләре белән генә түгел, язылу процессындагы әсәрләре белән дә, шулай ук яшь авторның җәмгыятьтәге урыны, үз-үзен тотышы белән дә кызыксына. Һәм бу чорны Дөрслеккә туры килгән сүзләр, Гомәр Гали күреп алган һәм үстергән, этәргеч булган юлчылар арасында Фатих Кәрим, Фатих Хөсни, Газиз Иделле кебек авторлар бар. Менә монда Шамовның бер сүзе бик мөһим, ул язучының әсәренә генә түгел, аның җәмгыятьтәге урыны һәм үз-үзен тотышына да игътибар бирә иде, ди. Ягъни, Язучы, яшь язучының язучы образына туры килүен дә кайгырткан әлеге оештыручы. Әдәби берләшмә һәм әдәби журнал, нәшрият эше белән бергә Гомәр Гали әле әдәби тәнкыйть юнәлешен дә алга бара, алга алып бара. Ул гомумән әдәби тәнкыйть белән бик җитди рәвештә шөгыльләнә. Һәм инде 35 елда партия обкомы бюросы аны Совет әдәбияты журналының җавап редакторы итеп билгели дә һәм аның барлык башка эшләрне азат итә. Ул бары тик шушы әдәби процесс белән шөгыльләнә һәм әдәби тәнкыйтьне үстерү белән шөгыльләнергә тиеш була. Әлбәттә, Гомәр Галинең әдәби тәнкыйтьче буларак хезмәтенә бәя биргәндә шул чор реалийларын истә торырга кирәк. Әлбәттә, бу вакытта вульгар социологизм мәсьәләсе дә бик кискен тора. Вульгар социализм, социологизм принцибы аркасында Гомәр Гали дә Ә кайсыдыр вакытта Фатих Әмирхан, Тукай, Дәрдемәнд кебек шагыйрьләрне буржуаз әдип дип кенә бәяли башлый. Әмма бу хәл безнең егерменче елларда булса, утызынчы елларда аның инде карашлары бераз үзгәрә. Илленче елларда язылган бер көндәлегендә ул кеше шартлар җимеше дип яза. Ә менә бу гыйбарә кешенең шартлар җимеше булуы аның үзенә дә бик кагыла. Кайчандыр ул Солтангалиевчыларга троцкийчыларга каршы мәкаләләр язса, соңрак инде аның ул үзе дә шушы дошманнар белән көрәшнең корбанына әверелә. Үз вакытында, сүз уңаеннан, 1929-1930 елларда Гомәр Гали медицина институтында татар теле кафедрасында җитәкли менә аның ул берничә җирдә гел берничә җирдә эшли язучылар белән идарә итү әдәби журналда эшләү белән беррәттән ул биш ел дәвамында булачак табибларга татар телен укыту белән шөгыльләнә менә аның бер гыйбрәтле ягы бар мединститутта татар телен укыткан гомәр галигә соңрак медицина фәне белән тирәнрәк танышырга туры киләчәк. Болар инде репрессия чоры белән бәйле. Гомәр Гали үзе дә, аның гаиләсе дә тулысынча репрессия корбаннары. Ул кулга алынгач, аның хатынын да кулга алалар, ә инде балаларын шулай ук кайсын кая тараталар, колонияләргә тараталар. Хатыны Хәрирә Зинатулла кызы Биктахирова белән ул Казанның атаклы 17-нче татар мәктәбе директоры Габдурахман Рафиковның 40 еллык иҗат бәйрәмендә таныша. Габдурахман Рафиков дигән кеше ул үзе бик кызыклы шәхес, аның даирәсендә, аның аралашкан даирәдә бик күп яшь язучылар була. Такташлар да ул даирәгә керә, Туфаннар да ул даирәгә керә. Шушы Рафиковның э, юбилей кичәсендә э, Хәрирә белән Гомәр танышалар һәм бер елдан соң алар өйләнешәләр. Хәрирә э, ханым, Хәрирә Галиева ул финансист, бухгалтер, Казанда шушы юнәлештә белем ала һәм эшли, һәм инде аларның гаиләсендә ике кыз бала туа. Утыз беренче елда аларга Казан үзәгендә бик матур гына бер урында, Шерек күл буенда фатир бирәләр. Алар шушында яшиләр. Гомәр Гали, димәк, үзенең лидерлык сыйфатларына ия булган кеше буларак үзенең хезмәтләрен башкара. Ә инде Хәрирә апа Казанда оешмаларның берсендә бухгалтер булып эшли. Ләкин 36 елның көзендә Татарстан язучылары берлеген әкренләп менә эшкәртә башлыйлар. Репрессияләрнең зур дуклыгына әзерлек башлана. Иң әүвәл натурализм һәм формализмга каршы игълан ителгән көрәш Кысаларында, Язучылар союзы кемне дә булса менә союздан чыгарып, кемне дә булса карап бетерергә тиеш була. Бу эшне Кавый Нәҗми, ул вакытта союзның җитәкчесе, менә НКВДлар теләгәнчә башкарып чыгармый. Ниндидер теге чистканы тиешенчә үткәрми дисәк тә була инде. Һәм әгәр дә инде чистканы, чистартуны Нәҗми башкармый икән, бу эшне НКВД үзе башкара ала дигән фикергә киләләр. 37 нче елның 10 мартында Гомәр Гали кулга алына. Ул, әлбәттә, үзенең гаепле икәнлеген танымый. Ул аны кулга алырга килгән кешеләргә үк әйтеп куя, мине тиздән барып җибәрәчәксез, ди. Һәм менә аны инде фатирын тентегәндә, бик күп кулъязмалар, хатлар, китаплар, көндәлекләр алып кителә. Алар инде гаиләгә кире кайтмый. Гаиләгә кире кайтмый. Шушы сакланган хатлар кулга алынган вакытта НКВДга алып кителгән документлар арасында Галимҗан Ибраһимов белән хат алышуларны аеруча җентекләп өйрәнәләр. Чөнки менә бу кулга алу процессы Ә киләчәктә Ибраһим Рәхимовны кулга алыр өчен дә бер нигез буларак кулланыла. Әлбәттә, Гомәр Галине кулга алу күпләрне тетрәндерә. Чөнки Гомәр Галине кемне кемне, ләкин Гомәр Галине дошманнарга э, эшләгән, дошманнар яклы булган дип әйтергә беркемнең дә э, ниндидер нигезе булмый. Э, Фатих Кәрим кайсыдыр бер мәҗлестә Бу хакта менә үзенең шушы АЭС белән килешмәве хакында кычкырып та, сүз белән дә әйтә. Һәм менә тиздән шушы Фатих Кәримне кулга алыр өчен бу бер сәбәп тә була. Гомәр Гали троцкист зиновьевчы булуда һәм башка бик күп төрле гөнаһларда гаепләнә. Э, Казан төрмәсендә аны бик күп тапкырлар кыйныйлар, газаплыйлар. Э, аңа булган претензияләрнең берсе менә Ибраһимов белән аралашу, икенче яктан аңа 25 нче елда Парижга барып кайтуын да искә төшерәләр. Фатих Кәрим һәм Кави Нәҗми кебек халык дошманнары белән дуслыгын да гаепли, дуслыкта гаеплиләр. Әлбәттә, менә ул кулга алынган вакытта әле Фатих Кәрим дә, Кави Нәҗми дә халык дошманнары дип игълан ителмәгәннәр. Әмма менә аларның да игълан ителәчәге, димәк, инде ул вакытта билгеле була. Бик күп шундый сынауларны кичерә, әмма үзен гаепләү актына ул кул куймый, үзен гаепле дип танымый. Ахыр чиктә Гомәр Галине үлемгә хөкем итмиләр, ә 10 елга төрмәгә утырталар. Менә 37 елның августында тройка аны 10 елга хөкем итә. Владимирда, Орелда, шулай төрмәләрдә утырып алганнан соң, ул Норильскка, димәк, төньякка хезмәт төзәтү лагеренә җибәрелә. Монда инде аңа эшләргә дә кирәк була. Һәм ул шушы вакытта ике әйбергә таяна. Беренчедән, ул җан-тәне белән үзенең гаепсезлегенә инанган була. Нәрсә, нәрсә, ә үзен гаепле дип инде ул һич тә танымый. Икенче яктан ул шушында лагерьда яңа һөнәр үзләштерә. Ул әкренләп, әкренләп медицина белемен үзләштерә һәм гади генә операцияләрне дә башкара башлый. Менә шу медицина өлешендә ул инде медбрат булып хезмәт итә. Бу караңгы төн минем өчен кайчан бетәр дип яза ул көндәлегендә. 47 нче елда аның җәза вакыты тәмамлана һәм инде ул туган ягына кайта. Авылына кайта, бик олы яшьтәге әти-әнисе янында яшәп ала. Аңа башта Казанга кайтырга рөхсәт бирмиләр, авылда гына булырга рөхсәт була. Ул инде ахыр чиктә гаиләсе янына кайту бәхетенә ирешә. Һәм чынлап та лагерьдан ул инде шактый үзгәреп, олыгаеп кайта. дөньяга карашы да үзгәрә, кешеләргә карата булган мөнәсәбәте дә, аларга булган карашы да үзгәрә. Ул күпмедер дәрәҗәдә деколониаль дискурста фикер йөртә башлый. Дөресен әйтергә кирәк, аның бу фикер сөреше ул бик тә коммунистларча була. Чөнки ул, мәсәлән, татар мәдәниятен, татар зыялыларын ничектер тулысынча рус интеллигенциясенең энекәшләре, менә русланасын икенче дәрәҗәдә торган итеп күрү белән ризалашмый. Ахшикта Ленинның һәм менә бу чор Ленин, Ленин заманының коммунистларының да идеясы шуннан гыйбарәт. Э, рус халкы һәм башка халыклар алар тиз хокуклы дигән. Э, Сталин чорында бу идея бераз үзгәреп китә. Гомәр Гали исә чынлап та татар әдәбиятын, татар тарихын объектив рәвештә яктыртырга кирәк дип әйтә. Әлбәттә, ул бу мәсьәлә индидер ачык чыгышлар ясамый, ләкин көндәлекләрендә бу хакта язган, индидер теркәгән фикерләре, язмалары бар. Татар әдәбиятының менә шушы ул булмаган 10 ел эчендәге халәтен исә ул күпмедер дәрәҗәдә деградация дип бәяли. Әлбәттә, монда инде лагерьдан кайткан һәм ничектер үпкә эчендә үпкәсе, ачуы булган кешенең дә сүзләре бардыр. Әмма ни генә булса да, ул шактый кыю һәм дөрес әйткәндә кызыклы фикерләр теркәп калдыра көндәлегендә. Әлбәттә, лагерьдан кайткан Гомәр Гали күпләр өчен уңайсыз кеше була. Урнашыр өчен яхшы урын да таба алмый. Медицина институтында аның клиникасында статист булып эшләп ала. Горький музее белән хезмәт килешүе төзеп ала. Шәриф Камал һәм Максим Горький темасына эзләнү алып барырга тиеш була ул. Әмма Гомәр Гали өстеннән донос язарга итешәләр. 49 нчы елның июнендә аны кабат кулга алып, инде гомерлеккә сөргенгә җибәрәләр. Сөрген урыны иттереп Красноярск крае билгеләнә. Һәм вакыт чиктә Красноярск краенда Подпорожье исемле авылда ул инде үтерелә. Бу шундый көнкүреш мәсьәләсенә бәйле конфликт нәтиҗәсендә ул бер кеше тарафыннан үтерелә. Ягъни бу сәяси үлем түгел, әмма менә аның язмышы шундый аянычлы. Ул иреккә чыгара тиеш булса да, иреккә чыгып яңадан гомерлеккә сөргенгә җибәрелә. 54-нче елда аның язмышы шулай аянычлы рәвештә өзелә. Бу вакытта инде ул иреккә кайту турында хатлар яза. Сталин үлеменнән соң, бәлки, аны якын арада азат иткән дә булырлар иде. Һәрхәлдә 56 елда менә Хәсән Туфан Казанга кайткан сыман, Гомәр Гали дә Казанга кайта алган булыр иде. Әмма язмыш, язмыш ул Красноярск краенда һәлак була һәм инде яңадан әдәбиятка хезмәт итә алмый. Гади, тыныч шәрәиттә татар әдәбиятына хезмәт күрсәтә алырлык мәгърифәте бар иде. Бу менә Бакый Урманчының сүзе. Бакый абый бөтен кеше турында да яхшы сүз әйтә алмаган. Менә Гомәргали турында ул исә шундый сүз әйтә. Ә, татар әдәбиятына әле зур хезмәтләр күрсәтә алыр иде ди. Ә, әйе, Гомәргали 54 елда халәк була, әмма 55 елның августында Советлар Союзы Югары судының хәрби коллегиясе Гомәр Гали эшен яңадан карап, аны тулысынча аклый. Үлгәннән соң булса да, аның инде исеме Акланды, исеме төшерелгән кара тап юылды. Һәм инде әкренләп 60-70 елларда Казанда Гомәр Галигә бәйле истәлек чаралары үткәрелә башлый. Ягъни ул менә бу мәгънәсез көрәштә ахыр чиктә барыбер җиңеп чыга, чөнки аның исеме кайтарылды, ул акланды. 2000 елда аның 100 еллыгына багышланган зур тантаналар оештырыла. Аның туган авылы Иске Тинчәленең урта мәктәбендә Гомәр Гали исемендәге әдәби музей да оештырыла. Һәм инде ул яшәгән йортта, Казанда, шушындый махсус бер истәлек тотасы да куелды. Әлбәттә, Гомәр Гали исеме бүгенге көндә еш яңрамый, аның әдәби әсәрләрен без инде укымыйбыз, аның тәнкыйть мәкаләләре белән танышлар күп түгелдер. Әмма Гомәр Гали төзегән Татарстан, ул яши, чөнки Гомәр Гали безнең тарихыбызга нинди өлеш керткән? Ул 20-30 елларда, 40 елларда хәтта Татарстан язучыларын шундый оештыруда, аларны юнәлешкә кертеп җибәрүдә катнаша. Ул без һаман да укый торган Казан утлары журналының ул чордагы Безнең юл, атака, Совет әдәбияты журналларының бик мөһим хезмәткәре, редакторы һәм шулай оештыручыларның берсе. Ул күрсәткән ниндидер бер башлап җибәргән трендлар әле һаман дәвам итә. Кыскасы, әдәби тормышыбызның тарихы Гомәр Гали кебек, Гомәр Гали кебек шәхесләр белән бәйле. Әлеге шәхесне белгән, таныган, өйрәнгән очракта без тарихыбызның менә бу өлешен, әдәбиятны оештырып җибәрү тарихын яхшырак беләчәкбез. Безнең тарих турында менә шушы безнең бер пазлыбыз, тарихи пазлыбыз аңлаешлырак булачак. Гомәр Галинең китаплары Соңгы вакытта басылмаса да, элегрәк чыккан җыентыклары бар һәм анда аның матур гына хикәяләрен күрергә мөмкин. Җай чыкканда, Гомәр Галинең хикәяләрен дә укып алырга киңәш итәм. Шулай ук Казанда, әгәр дә Миргасов йорты тирәсендә буласыз икән, Череккүл янында буласыз икән, Гомәр Гали яшәгән Йортка күз салыгыз, анда мемориаль такта бар һәм инде Гомәр Гали дигән кеше дә дөньяда булган, ул да безнең әдәбиятыбызга, мәдәниятебезгә хезмәт иткән, татар мәдәниятен кайчандыр Парижда тәкъдим иткән дип уйлап, аны искә алып үтегез.